Piştî ku çekdarên DAIŞ piştî hêrişa li gundê El Rawiya li ser destê YPGê têk çû, berê xwe dan gundê Tilîliya û Sîmat ku dikevin nêzî pazdeh kîlometran li başûrê Serêkaniyê û lê van gunda komkujî encam dan ku zêdetirî bîst kesan hatin kuştin. Lê ku rêveberê nexweşxaneya rûş ya Serêkaniyê zarok û jin bi awa yekê hovane hatine kuştin. Li serdema sê rojan şer û pevçûnên dijwar li gundên başûrê Serêkaniyê di navbera çekdarê DAIŞ û şervanên YPGê de qewimîn. Çekdarê DAIŞê piştî ku êrîşê wan li gundê Rawiyê li ser destê YPGê têk çû, berî dan gundê Tilêliyê û Simad ku dikevin nêzî pazdeh kîlometran başûrî Serêkaniyê û li wê deverê komkujiyên hovane pêk anîn. Êrişî vê gundê pêşa me kirin heval e, ne zarok û ne pîrek û ne zilam ji kesek nehiştin. Gîn şer jê kirin, gîn kujin. Û me bi êrişî me kirin jî bes heval ew tê şikestin. Li gundê Simad ku hemû nişte ciyê wî Kurd in, çekdaran kamyonekî bombebarkirî li nava gund teqandin û piştre bi çekên giran êrişî gund kirin. Her wiha li gundê Tilêliyê ku gundekî Kurdê Îzîdî ye, lê ev demeke xelkê Erebê ji şerê li Helebê reviyane, li vî gundî bi cî bûne, çekdarên beyanî bîst û heft kesên ku gelek ji wan jin û zarokên ku temenê wan kêmî heft salî ne kuştin. Xweser saet du de dest pê kir. Badî şikestina wan di rawîya de di hêla rawîya de şikestin. Rewû di vir êrîşî vê cevhê kirin. Di vir de şikestin saet dî şevê êrîş kirin. Di vir de şikestin vegeriyan ev gundê me Kurda hî Erebe tê teqandin. Erebî ma înkirî tê teqandin. Dixwestin vî milî ra êrîşî me bikin. Gelek alî ratin vî milî jî milê gundê Tilîlî ye. Gund gund kurd e ona erb tê de rûniştine. Li piştre şikestin zivînên dixwastin alîkarî ji gund bigirin ji miletê ereb bigirin. Miletek sivîl e nikom tu alîkarî bida wan. Ê piştre wan jî dixwast yanî tiştekî bikin yan tiştekî ne baş be ji bo rewşa mentiqê re xerab be wekî ew miletê ereb tê de bûn çûn qetil'amek tê çêkirin. Li gorî rêveberiya nixweşxaneya Roja Serêkaniyê, got zarok û jinê di vê komkujiyê de bi awayekî hovane di serê wan de hatine gulebarankirin. Piştî behseke ji hat çêkirin bi rengekî hovane ji nêzîkatî hatine kuştin. Yanî wek wek întîqameke ji hatî kirin. Tev di zarokê ji ji zarokê ji ser destan heyanî zarokê pazdeh salî, heyanî jinên bîst û du salî. Jinên mezin bi emr mezin sî û pênc çil salî galek nava de hebû ser pêncî salî re bû. Tev de jî guleyê wan heke di serî de bû û ne tenê serî di serî de pê hatin kuştin û canê we di tev de jî belav kiribûn. Herwiha çekdaran di dema êrîşê de agir berdan zewiyên her du gundan û di encama wê de bi hezaran donimê genim hatin şewitandin. Li gorî daxuyaniya fermandariya YPGê, got di encama bersivdayîna YPGê li ser êrîşên di dema sê rojan de şazdeh şervanên YPGê şehîd ketine û bêhtirî heştê çekdarên DAIŞ'ê hatine kuştin û termê bi dehan ji çekdaran û sê emîrê wan nuha di destê YPGê de ne. Rêber Cezîr, KNN, Gundê Tilêliyê.